Harry Potter series a ṭialtu hi a min ah J.K. Rowling a si i nu a si i anih hi thongkhat zakua sawmruk kum nga khan England ram ah a rak chuakmi nu a si. Thongkhat zakua sawmkua kum hnih ah khan Portugal journalist he an rak i um ti si. Asinain cu hna pahnih i chungkhar an dirhnak cu a rak tlamtling lo ngaingai i cuticun an sin a pit lo caah Thongkhat zakua sawmkua kum nga ah khan a pasal he cun an rak i ṭhen ti a si. An fanu pakhat an rak ngei i cu an fanu min cu Jessica ti a si. Thongkhat zakua sawmkua kum nga ah a pasal he an i ṭhen tikah Portugal ram in England ram ah a fanu Jessica he cun an rak kir ṭhan ti a si. Sihmanhsehlaw England ram i an kir hnuah khan an si a fak ngaingai i Single mother le si a fate le a ngakchia ri i rian ṭuan awk zong a ṭhat lo tikah community welfare in an rak i cawm ti a si. Community welfare kan timi cu England cozah nih a sifak ngaingai mi, amah le mah ai zohkhenh kho lomi, rian a ṭuan kho lomi mi sifak pawl sinah an pekmi kha a si i cu te cun ai cawmmi kha an rak si. Sihmanhsehlaw a ngakchiat tein Caṭial a duh zungzalmi JK Rowling nih cun a chunmang cu kaltak a duh lo caah a fanu zohkhenh pa in heh tiah ca cu a rak ṭial ti si. Coffee dawr i an ṭhut zong ahhin a fanu cu hmundang ah ngakchia chiahnak cungah a chiah pah in amah nih heh tiah cauk hi a rak ṭial pah peng ti si. Chun zan in din loin cu cauk cu a rak ṭial i Thongkhat zakua sawmkua kum ruk ah khan a cauk cu a rak lim. Sihmanhsehlaw misifak an si tikah ahohmanh nih aa respectmi, upatmi an rak si ve lo tikah cu a caṭialmi zong cu publishing house pahleihnih bak nih khin an rak reject ti si. Hmun tampi a kal hnuah khan aa publishing house pakhat te nih khan an rak cohlan ti si. Cu publishing house cohlang tu cu Bloomsbury Publishing House timi a si i cucu cauk a printu an si ve ko nain a hmesem ngaingaimi te khi an rak si ti si. Anmah hmanh cu an zau i aa na cauk hi ahohmanh nih an rel duh lai lo tiah an rak ti nain cuka i rian a ṭuanmi an chairman pa a fanu kum riat nute nih hin a relchun ti si. Tlawmpal a vun rel ah khin cu a caṭialmi cu a rel a nuamh tuk zia kha a theih i cu kum riatnu te nih cun chairman a simi a pa sinah cun ka pa hi cauk hi printpiak ko u tiah a rak nawl ti si. Cu hnu ceu ah cun chairman pa nih cun e a si lo ahcun kan print ko lai ta a ti. J.K. Rowling i a cauk cu an rak print i a hmaisa bik ah cun uk zanga te lawng in an, an rak printpiak ti si. Uk zanga te lawng in an rak printpiak i An vun print sinin an zuar tikah mi tampi nih rel an duh i UK ah ngakchia pawl nih carel an zuam lo tuk lio a si nain cu J.K. Rowling nih a ṭialmi Harry Potter series an zoh an rel tikah khan a nuam tuk in an theih i zeitik hmanh ah carel a zuam lomi pawl zong nih khan cauk cu an i tlaih i ngakchia pawl nih khan ca kha an rel i TV hram ah to ti loin cauk rel hram kha an i thawk hna ti si. Cu tikah a cauk a man tuk zia kha an hmuh tikah a thar in an print ṭhan, an print ṭhan lengmang i million copy tiangin an print i cuticun ah England ram pumpi ah Harry Potter series cu an rak zuar i cu lawng si loin lemcang thiam hna nih Harry Potter series cu video ah kan tuah lai tiah an ti i video zongah an rak tuah i cuticun ah A catialmi cu England ram pumpi ah a rak laar ngaingai. Cu tikah thongkhat zakua sawmkua kum sarih ah an print i an zuarmi kha kum thong hnih, kum thum a rauh hnu kum thong hnih a hung si ahkhan cun J.K. Rowling cu a cauk man in millionaire ah a rak i chuah ti a si. Nihin tiang ahhin J.K. Rowling cu ca a ṭial cuahmah ko rih i a cauk man in hin atu hi billionaire ah ai chuah cang i UK ram ah mirum tak taktak ah ai chuah i atu hi kum sawmruk hrawng a si. Hi tuanbia hi kannih caah hin tampi cawn awk um rua tiah ka ruah i JK Rowling nih chunmang a manh i cu chunmang a manhmi cu nikhatkhat ah catial thiammi author pakhat ah i chuah kha a si. An harsat bu hme ti a ṭial i mi tampi nih a cauk cu an reject i an hlawt nain zeitikhmanh ah lungdong loin a catialmi cu ai print hrimhrim ding kha ai zuam i lungdong lo tein ai zuam hnuah a donghnak ah an prinhpiak i cuticun harsa taktak in ai zuam hnuah Aung Min mi catialtu ah ai chuah hi a si. Cuca ruangah cun kannih Chinmi mino pawl zong nih hin kan theih dingmi cu chunmang manh nih cu chunmang kan manhmi cu ka ba cang ti um loin he tiah i zuam ṭualmal hi zeitluk in dah a biapit ti kha kan vun langhter ka duhmi a si. Minung paohpaoh nih hin chunmang kan ngeih hi a biapi tukmi a si i cu chunmang kan i timi kan cu chunmang kan timi cu tinhmi ngeih kha si. Cucu atu hnu kum nga, atu hnu kum hra ahcun cu bantuk si cu ka duh tu ti i tinhmi ngeih khi si. Cu kan i tinhmi kha kan i fian i cu tuah kan duhmi kha kan i fian hnu ahcun tiah kan kawltung lei ah kan i timhmi lei ah khan kan i zum i kan ṭan ṭualmal a si ahcun nikhatkhat ahcun kan awngmin hrimhrim te ko lai. Thil pakhat kan tuah tikah a voikhatnak in awngmin hi a har ngaingaimi si i awngmin khawhnak ding caah hin cun mi nih rak thangchiat, rak zomhtaih le rak thlanglamh zong kha kan in khawh kha a hau ve. Harsatnak kan tuar hmasa lo ahcun lunglawmhnak sui le cin hi zeitik hmanh ah kan i chinh kho hlei lo ti hi mino hna nih kan theih hau. Thil pakhat ka tuah na duh na seihmansa si ahcun khakha tuah law thil tampi kha hehtiah tuah hrok loin cu zong cu tuah ka duh kha zang kha tuah ka duh ti si loin na duhmi bak kha tinhmi ngei tein i tlaihṭhup law hehtiah i zuam chun hmanh. Khan ai zuamnak kha kum hnih kum thum chung maw siloah kum li kum nga chung nai zuam ahcun a phi hma na hmuh hrimhrim lai. J.K. Rowling hi a ngakchiat tein caṭial a thiammi, caṭial a duhmi a si ko nain cu zeitluk ca a ṭial thiam ai zuam zongah khan midang nih khan cun an hmuhpiak kho lo i heh tiah an rak nihsawh, an rak thlanglamh i a caṭialmi cu an rak hlawtpiak. Sihmanhsehlaw zeitikhmanh ah a sung a pe lo i ai zuam chin ai zuam chin lengmang i a donghnak ahcun caṭial bak in vawlei cungah a rummi billionaire ah ai chuahmi a si ko ti kha kan vun chim ka duhmi a si. Cucu tuni ah thazaang pek kan duhmi hna sehlaw a hnuah an rak chim ṭhan te lai. Lawmhnak tampi ka ngei.